Саумысыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Эфирда Илья Шәяхмәтов, барыгызга да күтәренке кәеф теләп, башлыйбыз.
Карлыгач Киреева, 25 яшь, Башкортстанның Янсүрә районы Сирагыл авылында туып үсә. Сибай шәһәренең педагогия көллияте һәм Уфаның Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетын тәмамлый. Хәзер Түбән Каманың 90-нчы балалар бакчасы филиалында тәрбияче булып эшли. Сәләтеңне күрсәт тапшыруында кул эшләрен һәм шигырь сөйләп күрсәтә.
Бүген бездә тапшыруыбызда кунакта Карлыгач Киреева. Карлыгач, привет! Һаумыһыгыз.
Исәнмесез.
Э, бик үзенчәлекле, бик матур исемегез. Сезнең кем кушты сезгә аны? Әле еш кына сорыйлар сездән шуны. Рәхмәт.
Миңа был исемде атаем кушты. Атаем авылда яшәгән сакта, улар да инде клубка Карлыгас исемле бөюсе, ярсы кыз килгән дә, адак э, атаем әйткән.

Менә кызым туһа, барыбер Карлугас дип башкаса исем кушмам, Карлугас кына дип исем кушам дип, атайым миңа Карлугас дип исем кушкан. Тәки шулай булды, әйме?
Әйе.
Әниегез каршы килмәде бугай, әйме? Юк.
Ярар, ә менә еш сорыйлармы соң, ни өчен шундый исем, бик үзенчәлекле исем дип, я мәсәлән Башкортстанда популяр исеме бу. Мәсәлән Татарстанда мин ишеткән юк мондый исемне. Башкортстанда популяр түгел. Һәрвакыт хатта мин Сибай калаһында укыганда һорай торгайнылар. Бул исем кем кушты һиңә? Калай матур. Димәк, сырыйлар, әйме? Әйе. Һәм аны исләп калырга аларга кыен була торгайны. Кемдер күгәрсен дип әйтә торгайны. Кемдер анда. Үпкәләмисезме?
Юк, мин өйрәнеп беткәнмен. Ярар.
Менә Сибай шәһәрендә укыдым дисез. Тулырак гомумән үзегез турында сөйләп китегез әле. Мин э, Башкортстанда Янсура районы Сергол авылында алты гаиләле гаиләле инде икенче э, бала булып дөньяга килгәнмен, ләкин мин беренче кызмын. Гаиләлә алты балабыз, бетәбез дә татыубыз. Аллага шөкер генә дип әйтәһе кала. Авылда э, безнең мәктәп бик иртә ябылды.

Нәрсә укытучысы?
Нинди фән? Тәүге белемем, белемем ул минең башлангыч сыйныф укучылары. Балалар укытасыз.
Әйе. Ә икенче белемем инде минең башкорт теле һәм әдәбият укытусы. Менә хәзер аңлашыла, ничек сез саф татар телендә дә язым, саф башкорт телендә сөйлисез матур итеп. Әфәрин. Э, гомумән сезнең гаиләгездә башкорт телен саклап калу, башкортча аралашу э,

Тапшыруыбыз сәләтеңне күрсәт дип атала. Бүген карлыгач э, тамашачыларыбызга нәрсә тәкъдим итәсез? Мына беренче дип әйтә алмыйм, бер э, кул эшем ул ошо каен агасы. Монда инде бисердан э, һәм гипстан дип әйтергә ошондый каен эшләнем. Мин мондый эшләрде Кышкы вакытта эшлим, чөнки яйгы һәм эш күп, ә кышкы һәм вакыт э, вакыт җитә дип әйтергә була. Кышка сыккы килмәй, анда һавык һәм шундай үземне шундай кул эшләр белән э, алдаштырам дип әйтергә мөмкин. Азак мына был башкортларның

Әлеге вакытта бигрәк тә популяр. Кызлар арасында. Әйе, әйе. Җәй көне бигрәк тә. Әйе. Мына был инде э, тәңкәләр. Әйе.
Ага, ярар. Мына мондый ястык тыштарыла. Утыргызга ла халык утырырга була. Мәсәлән, әйме? Әйе, бик матур. Ә моныга инде тамбур сигеүе дип атала.
Бу э, мендәр тышларының э, бизәве инде бу, әйме? Дөрес бит?

Урал йортына, мәдәният йортына йөри башланым. Мәдәният җәмгыятенә.
Әйе, җәмгыятенә.
Унда безнең алып барусы дип әйтсәк тә була инде. Хасанов Гали Ахташ, ул мине э, табып алып дигәндәй, үзенең җәмгыятенә сакырды һәм мин бик куанып бардым. Анда минем кебек Башкортстандан килгән Ябай гына кешеләр, Елышабыз атнахына бер тапкыр. Рәхәтләнеп авыз тутырып башкортча сөйләшәбез, әйме? Әйе, рәхәтләнеп сөйләшәбез. Самавырда яккан сәсә исәбез бал менән, мәтрүшкәләр менән. Төрле конкурсларда, бәйгеләрдә катнашабыз. Мына кисә генә инде Күнне спортивный школага барып, анда мастер-класс күрһәттек. Ат йөрү буенча. Мин анд әйе үдем атты. Әйе үдем ат менеп. Гали Актар әйтте мин беренче кыз тине Башкортстан Татарстанда башкорт кызы шулай итеп ат менгән. Күмәкләшеп, шул фотосессия үткәреп кайтып, кискеһен инде милли аштар конкурсы булды. Без анда күмәкләшеп катнаштык. һәм беренче урын яуладык. Афәрин. Димәк, сезгә ошый башкортлар җәмгыятенә йөрү? Алла бирһә, мына 12 июнь Һабантуйга йыенабыз. Алла бирсә, ярар.
Әйе, бездә караган камера аша, теге яктан телевизор аша караган Түбән Камала әлеге безне белмәй яшәп яткан башкортларыбызны үзебезгә сакырабыз. Килегез, әйдәгез танышайык, бергә

Кем була ул? Бейем ул минең иптәшемнең әсәһе була. Аһа, аңладым. Һәм әлбиттә мине белгән, минең менән бергә эшләгән дусларыма. Хәтта мине яратмаган дусларыма ла сәлам әйтергә. Әйе, барысына да сәлам. Әйе, сәлам. Чөнки һез миңа максат, менә минем үземнең максатыма артабан барырга ул ярдәм итте дип әйтергә була. Һәм шулай ук менә һез караһагыз миңа, миндә милли башкорт киеме. Менә ошо сулпыларымды мин үзем итте эшләнем. Афәрин. Әйе, бигрәк тә матур. Мин йөргән вакытта ишетәбез сыңлайлар алар. Әйе, әйе. Элек Шулай итеп, башкорт кызы килгән вакытта инде Егетләр дух дип куялар иде. Юк, шайтандар каскан дип әйтәләр. Ага, и һәм егетләр дә ух дип куяннар.
Башкорт кызы килә дигәндә. Әйе, башкорт кызы килә.
Әле иҗат белән дә шөгыльләнәсез бит. Әйе. Мин әйттем бит бәләкәй сактан бейүсе, йырсы, ягылсы, хатта сәсән булырга теләгән идем. Һәм Менә башкорт филология фәннәре факультетында укыганда миңа ул һөю килде һәм мин үземнең халәтемне үстерә башладым. Шигырьләр яза башладым, мине кунакка чакырсалар, инде мин куана-куана шигырьләр язып барам. Менә бүген дә һезгә шигырь язып алып килдем. Рәхим итегез, әйдәк. Инстаграмда утырдым, тапшыруга тап булдым.

Бик матур шигырь. Э, ничек атала дидегез тагын бер кат? Рәхмәт. Әсәй дип атала.
Карлыгач, рәхмәт бик зур тапшыруыбызга килгәнегез өчен.
Э, чыннан да бик э, җылы әңгәмәдәшсез, бик яхшы кеше булып күземә күрендегез. Инде тамашачыларыбызга да сезнең чыгышыгыз бик шагандыр. Менә шулай барыбызга да милләтебезне яратып, сөеп, аңа тугры булып